ke mogwanto wa kagišo that is why re itumetse thata mokgatlho wa baagi o o ipitsang boloka mahikeng kgotsa save mahikeng o simolotse ka metseletsele ya ditshupetso tsa go tlhagisa dingongorego tsa one mo pusong ya porofense ya bokone bophirima mokgatlho o ke wa baagi ba dikgaolotlhopho tse di welang mo tlase ga tsamaiso ya masepala wa selegae wa mahikeng go akaretsa le metse e go kaiwang e heta lekgolo go dikologa Mahikeng. Maloko a mokgatlho wa Boloka Mahikeng ga a ipona tsapa le e seng a ne a ralala pula ya masarasarane a le pelonngwe hela gore ngwana yo o sa leleng o shwela tharing. Baagi ba ba go neng go bonala gore ba hupetswe thata ba ne ba ntsha se se mo dihubeng tsa bone ka maemo a ba tshelelang mo go one pele ga ba tsena mo tseleng. Bana ba Mahikeng ga ba bereke. Ga ba bereke, bana ga ba tsene dikolo, bana ba dula hela mo gae, bana ba feleletsa ba ja dithetefatsi. So re ikuela jaaka baagi ba Mafikeng gore re kgone go kry-a thuso go tswa ko go ba batona ka gore bakhanselara ba rona ga re ba roma ga ba tlise ditaelo or ha ba tlise molaetsa o ba o kry-ileng go tswa ko go ba batona if municipality was doing a skills audit ne ba tla bona gore bana ba mahikeng bana ba mahikeng le metse e mabapi bana ba bokone bophirima ba rutegile go heta bana ba ba ba ba di ba other provinces mare go hirwa batho ba ba ba ba tswang koo limpopo kwazulu-natal
ba dirile se ka mokgwa wa go rulaganya mogwanto o neng o phophoma ka mowa wa lerato le kagiso go leba kwa dikantorong tsa kgotlatheo molao ya porofense le ga gone go lebega e kete ke palo e e neng e sa hete seatla e e tsenetseng mogwanto o hela dingongorego tsa bone di ne di atlenegesitswe ke phethishene e go begwang ha e ne e saenilwe ke baagi ba heta dikete tse tharo sekgala sa loeto se ne se lehela ka ha tlase ga kilomitara mme bagwanti ba ba ne ba ntse ba tsweletse ka go nna ba opela dipina tse di neng di ba gopotsa dinako tsa kgaratlho ya maloba ya re hela ba sena go goroga yo e leng mokhuruthamaga wa tshireletsego ya baagi le dipalangwa mo porofenseng mosimane gape morweng ka ponyo ya leitlho a re palakata go tla go nna tsebe le leitlho la ga Tonakgolo Kagiso Mokgosi, yo ditshwarego di sa mo kgontshang go itlisa ka namana. A re utlwa boetapele ba lona, morago ke tla le kgwa dikgaba mo boemong jwa Tonakgolo. Ya re morago ga ditumediso Mokhuduthamaga a tlhwaya tsebe sentle ha a ne a buisetswa lekwalo la dingongorego tsa bone baagi ba.

Mo tsibogong ya gagwe morago ga go balelwa lekwalo la dingongorego, Mokhuduthamaga a sa kgale mathekganong o simolotse ka go kaya ha ene a tlhatswitswe pelo ke matsetseleko le boikarabelo jo barulaganyi ba mogwanto o ba a bontshitseng e leng go diragatsa ditshwanelo tsa bone tsa go ipelaetsa ba dira jalo ka thulaganyo ya semolao ntle le tshololo ya madi ke le leboge thata go tswa mo boteng jwa pelo ya ka ka ntlha ya gore le setse molao le melawana ya rona morago ya go ipelaetsa le selo se le se dirang ga gona phoso epe mo selong se le se dirang go mo ditshwanelong tsa lona mo constitution ya rona e lwetsweng ke borraetshomogolo gore le tshwana ke gore le ipelaetse kgatlhanong le sengwe le sengwe se se le tshwenyang le raletse dipula go tla kwana go tla go netefatsa gore tse di le tshwenyang le di tlisa ko boeteledipeleng ka ntlha gore go le gantsi re itemogela baagi ba rona ba fisa ditsela di-library le dikolo tse e leng gore ga se tsa rona baetapele ke tsa lona jaaka baagi di agelwa lona ga o fisa sekolo re boela ko morago ga o fisa tsela re boela ko morago yaanong ke lebogele gore le be le setse melao le melawana morago ke ka mokgwa o bona borre ba sepodisa ba le teng ga ba tla go sireletsa nna ba tle go sireletsa lona gore le sireletsege mo mogwantong wa lona bagedi ya re ba santse ba mo amogetse ka diatla tse di bothitho ebile ba mo adimile ditsebe tsa bone jaanong mokhuruthamaga teng hela gago a hetola lewa a rwala ditlhako tsa gatonakgolo mme tsa molekana jaanong tonakgolo o nthumile jalo ka gore ga se nna tonakgolo ke romilwe ke mo ditlhakong tsa ga tonakgolo lazarus mokgosi o nthumile jalo gore sello sa lona jaaka le kaile gore mo malatsing a le lesome le bone o tla boela ko go lona a tla go le tlhalosetsa gore dira yang go ya ko pele dintlha tse le buileng ka tsone ga ke ganane gope ka tsone jaaka moetapele ke dumana le tsone bagetshong tse le buileng ka tsone tsa botlhoka tiro jwa bašwa bašwa ba rona ba e leng gore ba rutegile ba tswa ko dikolong ba e leng gore ga ba bereke ke dumana thata le kgang tse e leng gore di bua le tsone ke ka mokgwa ke jalo ke rona le lona re tshwanela gore re tshwaragane jaaka puso go bona gore re rarabola ya dintlha tse e leng gore le di tlisitse fo pele ga rona ke ka mokgwa ke kaile gore ke kgatlhilwe ke ka mokgwa le dirileng ka teng bagetso gore le seka la boa la tsamaya la go fusa ditsela mo sepodisa sa rona se tshwanang gore se ko mo e leng gore gape anong le bosenyi le jone bo a ko godimo ka ntlha gore sepodisa se tla bo se le ko tseleng tsile go thiba batho ba ba thibang magodu bone ba tsenelela batho mo matlong ba tsenelela basadi bagolo ba tsenelela bana ba ba betelela mo matlong jaanong ka mokgwa o ntseng jalo ka gore ke utlwe le ka kgang ya crime le bua le ka yone e leng gore le nna ke ikarabela mo go one jaaka le itse gore ke ikarabela mo go tse di amanang le sepodisa le nna ke utlwile ke tla netefatsa gore ke tla nna fatshe le borre le bomme ba ke berekang le bone ba ba apereng diaparo tse di bulu re nne fo fatshe re netefatsa gore re thusana yang gore re kgone go netefatsa gore ntlha e ya bosenyi re isa yang ko tlase selo sa bobedi tonakgolong tsa tlhalosa molo gore re le province gore re kgone go dira ditiro re tshwanela jalo ke go dira ka sekgwa se se bidiwa industrialization bagetshong mo e leng gore tshwanela jalo ke gore re nne le mo e leng gore tla kgona go tlhola ditiro re le puso re tshwaragane le ba private jaanong re le utlwile tota a se nna tonakgolo tonakgolo o tla tla go le araba ke le lebogele fela matsapa a la tsereng bagetshong ga se le fela ebile ga le itshenyetse nako jaaka ba bantsi ba bua gore o a e ba itshenyetsa nako ga gona selo seo bagetsong re puso e leng gore ntšhwa ke gone e tsenang re neele ntshono re bone gore re dirang ke tla netefatsa le nna jaaka nno ke le o ke romilwe gore re boela ko go lona gore ga re sa boele ko go lona go nna le dikhuduego tse e leng gore di amana le nna jaaka ke le o ikarabelang mo tshireletsegong ya baagi bagetso anong ke lebogile thata go tswa mo boteng ba pelo ya ka barolong um nelwang ke pula re tla baakanya kgannye lalang ka ntho madi a tshologe ke a tlhaloganya go na le fo le sa itumelang teng mme re puso e leng gore re boikobo ka malatsi otlhe re ikopa boitshwarelo mo re sa direng sentle teng ka ntlha gore ga re puso e magetla ka gore tlhaga gore ga ra ipaa ga ne re ipeile fa ne re ka nna magetla anong re beilwe ke lona ke ka mokgwa e re ga re sa dire sentle le tshwanela ke gore le re gwantele ka fa molaong le tla gore tlhalosetsa gore tse le di dirang ga se re di ratang ka ntlha gore re le tsentse foo re le tshepa re dumela gore le tla etelela pele ka kagiso le lerato le gore thusa gore matshelo a rona a le ke go tokafala jaaka go builwe mo freedom charter gore matshelo a lona a tshwanela ke go tokafala ke lebogile motsamaisa tiro ke leboge barolo baagi ba ne ba ntse ba reeditse mokhuruthamaga ba ntse ba kolobeditswe ke pula hele ditsebe tsa bone tsone di ne di sa tsena metsi ba mo utlwile sentle Go bontsha moya wa kagiso le puso ya porofense go ne ga diriwa se se neng se sa tlwaelesega gotlhelele mo historing ya megwanto ya mohuta o mo nageng e. Maphoia ke a sembolang gore re dira peace le puso ya rona. Mme jaaka ba tshepisitse, ga go sa diragale jalo. Ga re itse re le community re tla tsaya setepe se feng. So ne ke kopa re tshwarelane ka matsogo.

so ke kopa gore re le baagi re utlwiwe re tseele tsie gore re kgone gore dilo tsa rona di nne siame mafikeng e boele pe e boele ko e ne e le mafikeng mogwanto wa atlegile thata se se dirileng gore ke bone gore mogwanto wa atlegile ke go bona batho ba le 3648 ba saenile di-petition and then le go bona batho ba le ka teng ka tota ela petition e nako e nngwe go a depend le ka nne la isa le le five le ka nne la isa o le one fela mare se mo go rona ke phenyo e tona thata ke phenyo e tona thata ya atlegile kgang ya petition jaanong baagi ba ba tla nama ba sa letile ka tshologelo ka gonne mokhuruthamaga morweng o ba šolegeditse gore dikeledi tsa bone ga di kitla di rothela hatshe ka lehela Ba ipona ba phatlhalala hela jaaka ditaola ha di tshelwa mo godimo ga diphate. Ba ikela gae ntle le tiragalo epe ya matlhabisa ditlhong.